Pygamberimiz aýdypdyr, Her wagt Remezan aýyň deslapky gijesi gelende, Remezan aýyň deslapky gijesi gelende, olakan-olakan zorly-zorly jynlary, şeýtanlary zynjyrlap, zynjyrlap daňylyk goýulýar. Jähennemiň hemme gapylaryny gulp, gulp, gulp, gulp, gulp urilýär. we hemme jennetiň, behiştiň, gapylaryny açyp goýulýar we Remezan aýyň gijelerinde her gijesinde gygyrylýar Allah Tagala tarapdan, Ýa bagyýal haýry akbil, ýa bagyýaş şerri aksir, Eý gowyny isleýän, eý rahmat isleýän, eý Allah Tagalaň razyçylygyn isleýän, eý iki dünýede gönenmek isleýän, eý hoşbahti isleýän, Pursetdir şu mahal ellem berme diýip, günahşym gygyrylýar diýipdir. We telekelik isleýän, günähiň içinde, Allahtagalaň gaharynyň içinde gezip ýören adam onda gygyrylýar, Häýt, Allahtagalaň buýrugyndan daşa düşüp biren, pursetdir şu mahal öwrülmäge, pursetdir şu mahal öwrülmäge diýip, günahşym Allahtagala tarapdan bir sesde inip dur diýipdir. Eý mu'min, musulman doganlar! Eý mu'min, eý ýaşdaş dostlar, eý jowan dostlar! Ýagşyja gulagyňyz geriň! Pygamber jan, ozal minber ýokmyş, bir bagyň şahasynyň üstüne çykyp ýa baga ýaplanyp-da, hutba, wagyz, nesihat berýänmiş. O hem minber bejerilip, minberiň üstüne çykanda, ýanynda-da adam ýok, Pygamber jan, Ämin! Ämin! Ämin! diýipdir. Ämin diýdigi Hudaýa şuň dogasyny kabul et diýdigi. Üç gezek ämin diýdi. Birini aýtjak başgasyny ulamalardan eşitýänsiňiz. Wagtdar. Sahabala aýdypdyrla, Ýa Resulallah, ýanyňda adam ýok. Bir doga edilenak sen ämin diýdiňa. Ämin diýdigi Hudaýa şu dogany kabul et diýdigi. Onda pygambarymyz aýdypdyr, Aýdýanyňyz dogry, ýöne Jibril ferişde geldi we doga etdi, Eý, Hudaýa bi doga näme? Dogaşy, Jibril ferişde, tamam pygambarlara wahyý getiren ferişde, tamam pygambarlara Allah Tagalaň buýrugyny getiren ferişde doga edipdir, Hudaýa, Hudawanda! Her kim, musulman bolup, Remezan aýyň üstüne gelip, Remezan aýyň içinde bolup, Remezan aýda sagaman tamam bolsa, ýene-de Hudaý Tagalaň magfyratynyň içine düşmese, muň içinde Gadyr gije ba, Araza ba, Telällik ba, Tarawa ba, Jemaat ba, Agzaçarlyk ba, Üsüsüne bereket, üsüsüne rahmat, üsüsüne Hudaý Tagala tarapdan dökülip otyr. Ýene-de şul adamyň günäsi geçilmese, şol adamy Hudaý Tagala zelil, har, betbagt, oňmeýän etsin diýip, Jibril perişde şol adama betdoga etdi. Men-de durdum diýipdir. Jibril perişde maňa aýtdy, Eý Resulullah, ämin diý diýdi, men-de ämin diýdim diýipdir. Eý dostlar, eý juwan dostlar, eý deň-duş dostlar, Allah şahit oýun kep däl şu. Sahyh hadys, pygambarymyzda bolup geçen gürrüň şu. Remezan aýy üstünden geçipdi. Şu mahal şaban aýy, indi öwden remezan aýy gelýär. Remezan aýy geçipdir, bil adamyň häzirdi günäsi geçilmändir. Ýagny heý göre rahmatdan daş adam bolmaly bolýar. Heýwere bir sogapdyr, dogadyr, bir Hudaýyň razyçylygydar diýip bärsin gözleýän adam dä bolmaly bolýada. Şu bol-berekediň içinde-de günäsi geçilmän galasa, ýaňy geçdi ki, Äwwelin gijeden jähennemiň gaflary gulp bolup, behiştiň gaflary açylýan aýlarda-da, gijelerde-de ýene günäsi geçilmese, ol adamy Hudaý

Maňa ýakyn boljak bolsaň, Meň razyçylygymy tapjak bolsaň, Meň farz eden zadyma äwwel gaýym bol diýipdir. Rejep aý, Şaban aý ulamaly öwýändirler. Heýwere sogaby kändir. Hak gürrüň, bir adam müň ýylläp Rejep aýyň şodurşyny tutsa, müň ýylläp Şaban aýyň şodurşyny tutsa, Remezan aýyň birjüwini-de ýetýän däldir sogaby. Arkaýyn bol! Hudaý Tagala Remezan aýy farz edipdir, bitin aýyň şo durşuna. Bäş wagt namaz ýanap, her jere nefil namaz kän okysaňda, bäş wagt namazyň Allahu Ekberini-de ýetýän däldir. Arkaýyn boluň. Zekat ýanap, farz-a zekat, wäjibat, üşür zekat. Her näjire million, million, milliardlar adam sadaka bersin, her sadaka-da, bir rial zekatyň sogabyna ýetýän däldir. Allah Tagalaň farz eden zadydyr. Remezan aýy, Araza, bäş wagt namaz, malyň zekaty, güýjüň ýetse haj etmek, şyla farz äwvelçilere gaýym durmaly diýipdir Hudaý Tagala. We kâle sallallahu aleýhi we sellem, Lep aýdyp barýan gürrüňlem, Gudrat kelam ýa-da Pygamber janyň aýdan sözleri. Bireme çalasymrak gider bu wagtda. Bir adam Pygamberimiziň aýdan sözüsi. Remezan aýdan birje günini agzyny açsa, meriz bolmany, ursat bolmany, ejazaty bolmany, zir keýpine agzyny açsa, birje gün, Remezan aýy geçýär-dä, indi şul adam lem ýakzy anhu syýamud dehri kulli we in samy. Şol adam ebedil-ebet, ebedil-ebet, müňlerçe ýyllap ömür sürüp arada tutsa-da, şo bir günüň sogabyna ýetip bilmeýär diýipdir. Läp pygambarymyzyň aýdan sözi şu. Kazasy bolar diýipdir bir günüň, ýöne şo günüň sogabyna ýetip bilmez diýipdir. Remezanaý, Allah Tagalaň farz eden zady, maňa ynanýan bolsaňyz, ýerine ýetiriň diýip Allah Tagalaň buýrugy bar içinde diýipdir.